Mi ara d-yako akken i deg iḍes, ireffu. Yewwas yenna-yas ccix-agi ad s-gezmeɣ aqerruy. Akken kan ara yi-d-yersen nadam, ad d-yeddnaf uqerruy-iw ad yi-d-yessaki. Armi d yewwas, ata yekker-d ṣṣbeḥ, imi yedden ccix-nni, iruḥ yeɛna-t ar lǧameɛ. Yufa Sampaba i t-yezwaren, igezmen s meskin aqerruy-is i ccix-nni. Acu widak i s-t-igezmen, ǧǧan-t dinna. Netta amek yexdem? Yewwi-yas-t-id i yemma-s, yenna-yas, a yemma aqerruy-agi n ccix-agi i yesseppen aqerruy-iw ad iyi-d-tseppeḍ deg tasilt, ad t-ččeɣ. Yemma-s-nni tečča akk iman-is, ay a ssix-iw, ay a yemma anek yesɛan abuhal. Tɛeddaɣ amek texdem Tṛuḥ temḍel aqerruy-nni Tewwi-d aqerruy-ik Rri tezlef-it Tesseww-as-t-id Terra-yas tertasilt Abuhal a Ṛebbi Ata yif ɣer tejmaɛt Ar yimdukal-is Yenna-yasen ass-agi Ad ččeɣ aqerruy N ccix n taddart

Regglen akk fell-as. Yiwen a Rebbi lɛalamin ur s-yettaɣ ara tabeṛnust teffay tɛetteb mesket yemma-s teẓḍa-yas d tin netta. Ma yella ssuq swadda ad d-yuɣal d tasawet, regglen fell-as, d abuhal. Ma yella ssuq iwessawen ad d-yuɣal ar iweksan. Lḥaṣun kan akken-ik-id armi dayen qrib dayen ifukk ssuq, yefra ssuq. amek yexdem ubuhal arebban iwala ṭikkuk sufla n ṭejra yenna-yas i kečč a ṭikkuk ad taɣeḍ tabarnust iɛedda iɛelleq tabarnust-nni ɣer ṭejra yenna-yas ihi atan a ṭikkuk zenzeɣ-ak tabarnust-agi yenna-yas lexlaṣ ar ddurt yenna-yas mi ara d-tezzi ddurt ad d-uɣaleɣ ad yi-txellṣeḍ

Iɛedda weqcic-nni, yebɣa afus-is ɣer ṭṭejra-nni iwakken ad d-yeṭṭef ṭikkuk-nni. Aziɣ aɛebbuḍ n ṭṭejra-nni, a yella ugerruj daxel-is, teččureḍ d tiwiztin n ddheb. Amek yexdem? Mačči kan ala lwiz i tesɛa, lok d yidrimen. Amek yexdem? Annect-en akk n yidrimen i yellan akk daxel-is, yeddem-d rebɛa duru yeflan.

Tenna-yas a mmi, anda akka d-tewweḍ rebɛa dura-yagi? Ayen i iseḍ Ṭikkuk i d-ixellṣen tabernust-i. Tenna-yas, Ɛni a mmi Ṭikkuk yesɛa idrimen? Ah, yenna-yas, a yemma, yenna-yas yeččur d idrimen. Yenna-yas, acu nekkini ur ttakkareɣ ara. Yenna-yas, wwiɣ-d kan rebɛa dura-inu. amek texdem iman tmeṭṭut-nni tɛedda tmesla cebbaḍ tana seg timellalin tikerfafin teččur taqeṭṭart tɛedda tenna-yas i mmi-s ad iyi-tawiḍ anda akka yesɛa ṭikkuk anda akka yella ugerruj-agi n ṭikkuk ihi nettat aqcic-nni yezwir yemmes tetbeɛ-it-id s deffir s tqeṭṭart-nni deg ubrid mi iɛedda kan walbeɛḍ ad t-id-yesteqsi ad s-yini sani akka tettedduḍ sani akka tettedduḍ akken kan ara iɛeddi uqcic-nni ad d-yerr awal as-tḍeqqer tacepaṭ as-ternu tamellalt Ad yessusem, ad yecɣel d lmakla, ur d-yettar ara awal i yimeddukal-nnes i t-id-yesteqsayen sani akka tettedduwt. Asmi imir-nni tewweḍ ar ttejra-nni, yuɣ lḥal acebbad-nni akk ttemlalen iḥseb ifuk-it akk s lmakla weqcic-nni. Tɛedda teččur-d taqeṭṭart-nni d tiwiztin-nni akk d yidrimen akk i tufa daxel agerruj n ṭikkuk, tewwi-t-id s axxam. akken dimi yeffeɣ weqcic-nni ɣer tejmaɛt yenna-yasen lukan awen d-iniɣ yemma tuker-d agerruj n ṭikkuk nnan-as melmi akka i d-uker yemma-k agi agerruj n ṭikkuk yenna-yasen melmi yenna-yasen ɛni ur tukawet ara yemma-k nekk d-dewwet lgerra ɣur cpaḍ la k-ttmellalin

Acu? D lbidel i s-t-id-yawi i yemma-s? Yufa akken dinna tarbaɛt deg uqjan, iɛedda iḍ qqar-asent, yenna-yasen atan, zzenzeɣ-awen aksum-agi lexlaṣ ar ddurt. Yuɣal-d s axxam, tenna-yas yemma-s, i tura i uksum-nni wuɣur i k-ceggɛeɣ, ilaq ad sseppɣ imensi, anda yella uksum-nni? Ah, yenna-yas, zzenzeɣ-t i uqjan.

Kay t-id-ttwaliɣ akken i k-id-tettewhem, dɣa tneṭqed, nna-yas aya, aya, waliwt kan wihenna. Akken d imi i d-nṭaq, iceggeɛ-d sselṭan yewwi aqcic-nni. Yefka-yas yelli-s, yuɣal d aḍeggul n sselṭan. Xedmen tameɣra s Fayel u sebɛa lyali.